ئەفشا ڤان پرسانە گفتوگو دکەین دگەل هەر ئێک ژە بەرێزان دکتۆر سەباح سوبحی ماموستای زانکو کو دناڤ سۆدویە دگەل مە دایە. دکتۆر سەباح تو بخێراتی. زۆر سپاس. هەروەها برێز رەحیم رەشیدی ئەندام لە ئەنستیتۆیا گۆلد بو کاروبارێن ستراتیژییەن نەتەوەیی کو لە واشنتۆن راسەڤخو دگەل مەدا دبیت. کاک رەحیم جەنابیشیت بەخێربێی. سوپاس. کاک رحیم لە جەنابت دەست پێ دەکەم، دیسان هێرش کرایە سەر هەولێری پایتەخت دوینێ شەو، ئەمڕوش دوای نیوەڕو لەسەر هێزەکانی ئەمریکا، کاردانەوەی ئەمریکا بەس لە چوارچێوەی ئیدانە کردنە یان بەڕاستی ئەمریکا چ پلانێکی هەیە بۆ روبەروبونەوەی ئەو جۆرە هێرشانە؟ ئەوکاتتان باش سڵاو لە ئێوەی بەڕێز و لە میوانی هێژا و لە بینەرانی خۆشەویست دەکەم لە ڕاستیدا وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا تا ئێستا نەک تەنیا لە چوارچێوەی وتار و لێدوان و مەحکومکردن و وەک دەڵێن ئیدانەکردندا بەڵکو بە شێوەی کرداریش وڵامی داوەتەوە چەند جارێک بنکە و بارەگاکانی ئەو گروپانە کە لە چوارچێوەی حەرشی شەعبیدا ڕێکخراون و یەکخراون و زۆرتر باس لەوە دەکرێت کە ئێران دنەدەریانە دەست لە پشتیان دەدا و ئیمکاناتیان بۆ پێک دێنێ و پاش کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەبو مەهدی موهەندس جێگری دەستەی حەرشی شەعبی لە سەرەتای ساڵی دوو هەزار و بیست لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدا، ئێرانییەکان زۆر متمانەی بەو گرووپانەش نەماوە، بەو دەیان گرووپەی کە لە ئێراقدا چالاکیی کردوون بۆ دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی خۆی، بەڵکوو ئێستا حەولی داوە لە چوارچێوەی گرووپگەلی بچووک بچووکدا سێ تا حەو کەس ڕێکیان بخا و بۆ ئەوەی بۆ ئامانجەکانی خۆی و بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆی بەکاریان بێنێ. ئەوەی کە دەگەڕێتەوە سەر ئەمریکا لە سەرەتادا پێیان وابوو ئەوە بەڕێوەبەرایەتی بادن تاقی دەکرێتەوە چونکو ترامپ تونتر بوو کاردانەوەی تونتری دێنا ئاراوەوە هێمای کۆماری ئیسلامی ئێران قاسم سلێمانی بوو بە بڕیاری ڕاستە و خۆی ترامپ کوژرا و ئەمریکا بەرپرسایەتی ئەوەشی وە ئەستۆگرت

بوەشێنێتەوە، بەڵام هەموو پسپۆڕانی چەکداری پێیان وایە ئەو جۆرە وڵامدانەوانە بۆ هەیبەت و شکۆ و بۆ پێگەی ئەمریکا عەیبەیەکی گەورەیە، ئێستا مادەم گروپەکان دەستنیشان دەکەن، مادەم دەزانن لە کوێ نیشتەجێن، مادەم دەزانن کێ پاڵەپشتیانە، ئەگەر ڕاستەوخۆ گورز لە سەرچاوەکە نادەن کە ئێرانە، ئەوە دەبێ وڵامێکی شیاوتر و توندتریان بۆ ئەو گرووپانە هەبێ، چونکو وەکو دەزانن ئێستا مەترسی ئەوە هەیە کە ئەوانە دەستیان بە چەکگەلێک بگا کە لە ڕێگای فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە وەکو چەکی لەیزەری کە ئامانجەکەیان خۆ تەقاندنەوە بێ و ڕاستەوخۆ خۆ بە ئامانجەکانیاندا بکێشن. ئێستا هەموو ئەو بابەتانە و شەڕی دڕون، یەکێک لە گرفتە گەورەکانیش کە ئێستا ئەمریکا بودجەیەکی زەبەلاحیشی بۆ تەرخان کردوە کە بتوانێت ئەو مەترسیەش دەرباز بکا، ئەوانە هێندە نزم دەفڕن کە ناکرێت موشەک یا ساروخیان یا دژە موشەکیان پێوە بندرێ و بتەقێندرێنەوە چونکو ڕادارەکانی ئەمریکا لە ڕاستیدا ڕادارە هەواڵگریەکان و سەربازیەکان نایانخوێننەوە نایانبینن لەو شوێنانەی کە هاتوچۆ دەکەن، ئەمە گرفتێکە کە

پێی بە دانا ڵێت و توش بووە. بەڵێ زۆر سوپاس بەڕاستی ئەمە ئەگەر باسی کێشەی عێراق بکەین عێراق لە سەرەتای دوو هەزار و سێ وە تاکو ئێستا کێشەی زۆری هەبووە لە ڕووی ناوخۆی و لە ڕووی دەرەچیەوە ئەو کێشەیە کە ینی پەلی هاوێشتووەوە گەشتۆتە حدێک کە بڵین ئەمنیەتی لە نقطەی ڕوخان بێ و تۆزێکی ماوە بڕوخێ بە تاغۆتی، ئەوەیە کە نیزامی سیاسی عێراقی مەرکەزی نەیتوانیوە نیزامێکی گونجاو پێشکەش بکا بە خەڵک و پێداویستی خەڵک جێبەجێ بکا. ئەمەش وای کردوە کەوا حکوومەتێکی لاوازی لێ دروست بێ و زۆر گرووپ هەیە هەوڵ دەدەن کەوا دەوڵەت لە ناو دەوڵەت دروست کا. ئینجا لەو حاڵەتە ئەگەر تەمەشا بکەین ئێمە لە مێژووێکی نزیک با بڵێین لە دوای دروست بوونی داعش لە دوو هەزار و چواردە و داگیرکردنی یەک لەسەر سێی ئەرزی عیراق ئەوە وای کرد کەوا داعش یعنی نموزەجێکی پێشکەش کرد بە خەڵک کە تیرۆر جێگای قوبولکردن نییە بە هیچ شێوەیەک بەڵام جێگرەوەکەی ئەوانیش بە هەمان شێوە یەکێک لە نموونەکانی تیرۆریان بەکارهینا ئەویش هەندێک لە گرووپەکانی حەشدی شەعبی بەڕاستی ئەوانەی کە موالاتیان نییە بۆ حکوومەتی عێراقی و لە دەرەوەی فەرمانەکانی هێزی سەربازی عێراقیدا جووڵە دەکەن ئەوە مەترسیێکە بۆ قەوارەی عێراق بە عام ئەمە وای کردووە کەوا فکرەیەک هەیە لە لەلایەن ئەمریکییەکانەوە دروست بوو کە پرسیارێکیان کرد لە دوای ترامپ دوای ئەوەی جۆ بادن بردیەوە لە سەرتاکانی 2020 وتیان باشە ئێمە تاکەی تاکەی ئێمە ئەو عێراقا بپارێزین و هەوڵ بدەین کەەوە لە نزیکی ڕوخانەوە بێ بەڵام ئێمە دەستی بگرین و نەهێڵن بڕوخێ ئەم پرسیارە وای کرد لە قیادەی ئەمریکیکەوە چەند سیاسەتێک پەیڕەو بکا لەبەر ئەوەی کە سیاسەتەکەی لە چوار گۆشەوە دیارە ئێرانە سیاستی بەرامبەر ئێران بەرامبەر ئەفغانستان بەرامبەر عێراق و بەرامبەر ئیسرائیل و فەڵستین ئەوە وەکو دەڵی سیاستی استراتیجی هەیە بەرامبەر ئەم چوار بڵێن بنکە سەرچیانە لە ئەفغانستان دەستیان پێکرد بە کشانەوەی هێزەکانیان بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ لە عێراق دەبینن کەەوە لە کێشەیەکی جدی هەیە نەک لە ناوخۆی عێراقدا نەک تەنها لە رووی دەرەکیەوە لەبەر ئەوەی لە رووی دەرەکیەوە زۆر هەوڵ دراوە کە حکوومەتی عێراقی بخەنە سەر پێ بەڵام لایەنی دەرەکی زۆر چونەتە ناو بابەتەکە و ناهێڵن حکوومەتی عێراقی و دەوڵەتێک دروست بۆ لە ناو دەوڵەتی عێراقدا ئەمە وای کردووە کەوا حەشدی شەعبی فکر کاتەوە هەندێک لە فەسائیلەکانی حەشدی شەعبی لەوە لەبەرئەوەی هەموویان نا هەندێکیان فکر دەکەنەوە کەوا زەربە لە قەوارەی هەرێمی کوردستان بدەن قەوارەی هەرێمی کوردستان پێک هاتووە لە قوتێک لە ئابووری لە ئاسایش و لە هێزی سیاسی ناوخۆیی و دەرەکی ئەو سێ قووە ئەو سێ قوتەمان هەیە کە قەوارەی هەرێمی کوردستان دەپارێزێ لە ئابووری زەڕبەیان لێدا لە ئابووری ئەویش لە دوو هەزار و چواردە وە دەستیان پێکرد بە لێبڕینی مووچە و بودجە و هەوڵ دەدەن کەوا لە ڕووی ئابووریەوە زەختی لەسەر بکەن لەسەر بواری نەوتەوە نەوت و گاز و ئەوانە ئەوە لەو ناحیەی ناحیەی سیاسەتی ناوخۆی دەرەچی زۆر جار تەمەشا دەکەین کەەوە کێشیان هەبووە لەسەر شێوازی سەردانی هەندێک لە دوبلوماتکارەکان بۆ هەولێر چۆن دەبێت لە بەغا سەردانی بەغا بکەن و بێنە هەولێرش ئەوە کێشەیەکی سیادیە باسی سیادە دەکەن دەوێت سێم خاڵ مەسلەی ئاسایش بوو ئاسایش ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئاسایشێکی جێگیرمان هەیە ئێستاش، بەڵام ئەوانە ئەو گروپانە لە دوای ئەوەی کە قاسم سولەیمانی شەهید کرا و کوژرا لەوێن لە بڵین لە فڕۆکەخانەی بەغا دەستیان پێکرد ئەوانە کە ئەو فکرەیە عرضکەن ئەویش ئەوەیە کە چۆن دەتوانن دەستکاری لە ئاسایشی هەرێمی کوردستان بکەن بە ڕێگای ئەجا بە ڕێگای موشک بێ بە ڕێگای درۆن بێ و لەوێندەرێش بەڕاستی لە ڕووی تەکنیکییەوە پەنا دەبەنە ئەو هەندێک لایەنی هەرێمی هەیە کە یعنی نزیکترینیان ئێرانە لەبەرەوەی بەڕاستی هەندێک میلیشات هەیە دەعمی تەقەنی دەعمی تەکنەلۆجی لە ئێرانەوە وەردەگرن ئەوەش وای کردەوەکەوە ئاسایشی هەرێمی کوردستان هەوڵ دەدەنکەوە ئاسایشەکەش تێکنە هەتا ئەو سێکوچکەی هێزی و قەوارەی هەرێمی کوردستان لەناو ببەن بەڵام پێویستە یانی لێرە ئەمریکیەکان لێرە لەبەر ئەوەی مەساالحیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەردەوامیان هەیە و لەگەڵ عێراق تا ڕادەیەک ینی لەبەر ئەوەی قەزایی نەوت و قەزایی بڵێن ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست ئەوە زۆر مهمە و پێگەکەشی نزیکە لە ئێران و تاکو ئێستا کێشەی لەگەڵ ئێران چارەسەر نەبووە بەڵام ئێمە لە سیاستی نێودوڵەتی شتێک فێربوونە ئەویش دەڵێ بەرژەوەندیەکان بەردەوام نین یانی بەرژەوەندی ئەمریکا لەگەڵ عێراق ڕۆژێک دێ ئەو بەرژەوەندیانە گۆڕانکاری بەسەر دێ دووەم شت پێگەی ئەمریکیەکان چەند بەهێز بێ لە عێراق ئەوش بە هەمان شێوە وەکو سیاستی زۆربەی وڵاتە زل هێزەکان ئەوەیە کاتێک کە مەساالحیان نەما لە شوێنێک پاشەکشە دەکەن وەکو پاشەکشەش دەکەن بەڕاستی فەوزایەکی زۆر دروست دەبێ و سیاستەکەش گۆڕانکاری بەسەر دێ لەوانەیە قەیرانێک دروست بێ لە ڕووی ئاسایشەوە لە ڕووی ئەمنیەتی وڵاتەکە و کێشەی زۆر دروست دەکات لە داهاتوودا نمونە ئەفغانستانمان هەیە ئەفغانستان ئەمریکیەکان چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بە پاشەکشێکی لە ناکاو ئەلانیان کرد کە دەکشێنەوە لە ئەمریک لە ئەفغانستان طبعاان ئەوە کێشەیەکی زۆری دروست کرد بۆ حکوومەت ئێمە دەبێت دەرس لەوە وەرگرین بەڕاستی ئەو پاشەکشەیە شتێکە یعنی لەبەر ئەو مەترسیە بو سەر عێراقیش سەر بو عێراق. کە لەسەر عێراقیش بەڵێ. بەل زیاتر بەڵێ. لەسەر بابەتە قسە دەکەین دکتۆر دەچمە لای کاک رحیم کاک رحیم هەر سەبارەت بەو پرسە کە جەنابی دکتۆر ئاماژەی پێدا ئەوەی لە ئەفغانستان روی دەدات ئەوەی کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان لە واشنتۆن چۆن باسی لێوە دەکرێت؟ بە پلانە یان هەنگاوێکی تەکتیکیە، ستراتیژیە؟ مەبەست لەو پلانە چیە؟ ئایا ئەوەیە کە ترامپ کاتی خۆی دەیگوت پێویستە کۆتایی بە شەڕە بێ کۆتاییەکان بهێنین و بایدن لەسەر هەمان رێچکە بەردەوامە؟ ئەمە چیە و تا چەند کاریگەری لەسەر زیادبوونی ئەو هێرشانە لە عێراق دادەنرێت؟ ئەو گروپە میلیشیانە هان بدرێن دەلێن مادەم لەوێ کشایەوە دەبێت لێرەش بکشێیەوە. لە ڕاستیدا ئەمریکا بۆ دابینکردنی بەرژەوەندییەکانی خۆی چ بووە ئەفغانستان ئێوە دەزانن دوای ڕووداوەکانی یازدەی سپتەمبری دوو هەزار و یەک کە ئەلقاعیدە بە سەرۆکایەتی ئوسامە بن لادن کە بنکە سەرەکیەکەی لەوێ بوو و شوێنێکی و دەرفەتێکی باش بوو بۆ ڕێخستن من سەردانی ئەفغانستانم کردووە تا مرۆڤ لە نزیکەوە ئەو جۆغرافیایە و ژیان لەوێ نەبینێ نازانێکە ئوسامە بن لادن چ بڕیارێکی دروستی داوە کە ئەوێی بۆ هەڵبژاردن و ڕێکخستنی کاری ترۆریستی و ڕێکخراوە ترۆریستیەکەی خۆی تەرخان کردووە ئەوان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەلقاعیدە و دوای دەزانن کە ئوسامە بن لادن کوژرا، پاشان بابەتێکی دیکە کە لە میدیای ئەمریکا و لە نێو خەڵکی ئەمریکادا زۆر بە شێوەیەکی سۆزداری قسەی لەسەر دەکرێ، ئەو سەربازانەیە کە دەگەڕێنەوە، دایک، باب، کوڕ، کچ، کە لە سپای ئەمریکادا خزمەت دەکەن، بە شێوەی لەناکاو کتوپڕ دەانبەنە ڕستورانەکان و چێشتخانەکان و فڕۆکەخانەکان و قوتابخانەکان و کەنیسەکان بۆ ئەوەی لەوێ بە دیداری کەس و کاری خۆیان شاد ببنەوە، ئەمە تەواوی کۆمەڵی ئەمریکی، تەواوی گرێچنی کۆمەڵی ئەمریکی تەنیوە لە ڕاستیدا و وەکو وتم ئێستا بۆچوونێک لە نێو کۆمەڵی ئەمریکیدا دروست بووە کە دەڵێ ئێمە بۆچ دەبێ سەربازەکانمان بۆ خەڵکی دیکە لە ئێراق بە کوشت بدەین، بۆ دەبێ لە ئەفغانستان بۆ خەڵکی دیکە بە کوشتیان بدەین، ئەوان دەبێ شکۆ و هەیبەتی ئەمریکا بپارێزن، ئەمە بۆتە دیاردەیەک کە ئەگەر تۆ دەبینی لە نێوان. ترامپ و بایدندا لەسەر زۆر بابەت وەکو کارت و پەنیر وان بە وەکو کورد پەندە کوردیەکە دەڵێ بەڵام هەردووکیان یەک سیاسەت لەم مەیدانەدا و لەم چوارچێوەیەدا پەیڕەو دەکەن ئەمە گشتگیر بووە لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە دەشزانن کە بەجێ هێشتنی ئەفغانستان لەو هەل و مەرجەدا ئەو لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا ئەمریکا نەیتوانیوە حکوومەتێکی یەکگرتووی جێگیریش لە ئەفغانستان پێک بێنێ بۆیە هەر ئێستا تالیبان و نوێنەری حکوومەتی ئەفغانستان کە ئێمە قسە دەکەین لە تارانن، لە کاتێکدا کاربەدەستانی پلە بەرزی سەربازیی ئەفغانستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە نێو پەڕڵمانی ئەو وڵاتەوە لە شاری کابول و لە ڕێگای ڕاگەیەنەکانی ئەو وڵاتەوە وتیان ئەو شەڕەی کە ئێستا لە ئەفغانستان لە ئارادایە شەڕی دەزگای هەواڵگری پاکستان و سپای پاسدارانی ئێرانە، تەنانەت ناوی چەند کوژراوێکی سپای پاسدارانیشیان هێنا کە بەشداری شەڕیان کردوە لە دژی هێزەکانی ئەفغانستان بە پاڵپشتی لە تالەبان بۆیە لە ئەمریکا وەک وتم لایەنە گشتیەکەی جەماوەریەکەی پێشوازی لەو بڕیارانە دەکەن بەڵام چ پسپۆڕانی چەکداری و سەربازی و هەواڵگریە پێیان وایە ئەوە سیاسەتێکی ناتەندروستە ئەوا بە بیست ساڵی ڕابردووی ئەمریکا لە ئەفغانستان و هێزە هاوپەیمانەکانی لە چوارچێوەی ناتۆدا ڕەنج بە خەسار دەکا و بەڵام ئیتر زۆر گوێیان لەوە نییە کە تالەبان دەگەڕێتەوە ناگەڕێتەوە، شەڕی نێوخۆیی لەو وڵاتەدا درێژە دەکێشێ یا درێژە ناکێشێ. بە باوەڕی من بۆ عێراقیش ڕەنگە بابەتێکی هاوچەشن بێت بە هێندێک جیاوازییەوە.

و یازدەی سپتەمبەریش گەورەترین بەڵگەیە لەسەر ئەمە و جیهانیشی تێکدا بە تەواوەتی و ئەو سیستەمەی جیهانی کە پێشتر پێش 2001 هەبوو فەرقی هەبوو لەگەڵ دوای 2001 مانای ئەوەیە کە تو ئەگەر هات و ژینگەیەکی گونجاو و دروست کرد بۆ گەشەکردنی تیرۆر هەموو وڵاتانی دنیا بەڕاستی کێشیان بۆ دروست دەبێت لەبەرەوەی ئێستا لە جیهانی ئێستاماندا کە گواستنەوە ئاسانە نێوان وڵاتەکان و بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی ئەگەر هاتوو تیرۆرستەک بیەوێ بڕواتە شوێنێکی تر زۆر بە ئاسانی دەتوانی و بەڕاستی ئەم بە تەسەوەری خۆم ئەوروپا یەکەمین زەرەرمەندە لە دروستبوونی هەر کێشەیەک لە ئەفغانستان. کێ ئۆروپا ئەوروپا ئەوروپا یعنی کشوەری ئۆروپا زۆر نزیکە بڵێن باش ئەگەر ئەمریکا کشایەوە تەواوی هێزی هاوپەیمانە دەکشێنەوە ناتۆ و هێزەکان ئەم بە تەسەوری خۆم بەڵێ لەبەر ئەوەی ئەو هێزەی کە لەوێ هەبوو هێزە هاوپەیمانەکانی ڕاگررت بوو هێزی ئەمریکا بوو سوقلی هەموو هێزە ئاسکەریەکە ئەمریکا بوو هێزی هاوپەیمانی یارمەتیدەری هێزی ئەمریکایان دەکرد بۆ فراوان بوون و بۆ سەقامگیری لە ناو ئەفغانستان جەلا لەم بوارە دەبێ ئەمە ئەگەر هات و بیر لە ڕنگدانەوەی بکەین طبعاً ئێران یەکەمین سوودمەندە لەم بابەتە یەکەمین سوودمەندە لەبەر ئەوەی ئێران سیاسەتێکی هەیە ئەویش ئەوەیە ئەو لەگەڵ شەڕی ڕاستەوخۆ نییە شەڕی ڕاستەوخۆ بە نسبەت ئێران زەرەرێکی یەکجار گەورە بە دەوڵەتی ئێرانی دەگەیەنێ. کەواتە پەنا دەباتە چی؟ پەنا دەباتە دوو شێوازی سەرەکی بۆ سیاستەکانی خۆیان کە ئیعلانیشیان کردووە. یەکەم شێواز ئەوەیە دروستبوونی پەشێوی لەناو ناوچەکەدا.

تۆزێک دەستیان دەگاتەوە لەیەمەن زیاتر لەوێن دەرێژ دەتوانن یعنی تەمەشا دەکەی ئێران ئەو سیاستەی پەیڕەو کردووە و سەقامجێ بەڵام ئەمریکا یەک کێشەیە ئەمریکا ترامپ وەکو استراتیزیەکی دانا بۆ ئەمریکیەکان بۆ ئێرانیەکان کە چۆن مامەڵەتیان لەگەڵ دەکرێەوە هەندێک مەلەفاتیان تەزمیت کرد وەک مەلەفینەوەی و ئەوانە بەڵام بادن هات سیاستی هێورکردنەوەی دۆسیەکانی پەیڕەو کرد، ئەویش ئەوەیە لە ئێرانەوە دەستی پێ کرد و ئیعلانی کرد لە ڤیەننا، هەرچەندە مفاوەزاتەکانی ڤیەننا سەری نەگرت، بەڵام ئەوە دەرگایەکی کردەوە بۆ دانوستاندن لەگەڵ ئێران و حسێبکردنی ئێران نەک پێشتر وەکو ئەوەی کە دوژمنێکە و خەریکە لێی بدەین و وەکو سیاسەتی ترەمپ پەیڕەوی دەکرد، بەڵکو ئەوەیە کە هێزێکە دەبێ تەعامولی لەگەڵ بکەین، ئنجا بە دانوستاندن بێ، بە بە شێوازی زەخت کردن بێ لەسەری، ئیتر بە هەموو شێوازەکانی دیکە و جگە لەوەش سیاسەتێکی دیکەش کە ئیعلانی کرد جۆ بایدن ئەویش ئەوەیە لە ئەترافەکان دەدەین ئەگەر هاتوو ئێمە وەکو ئەمریکیەکان لەناو قاعیدەی عەسکەری تووشی هەر گورزێک بووین ئێمە وەڵامیان دەدەینەوە لە نەفسی ئەرز تەبعەن ئەوە ئەو سیاسەتە ئێرانیەکان زۆر زەرمەند نابن بەڵکو ئەو وڵاتانە زەرمەند دەبن کە جەنگەکەی تێدا بەرپا دەبێ وەکو عێراق بۆ نمونە وەکو لوبناان وەکو ئەوەی ئێستا دەیبین وەکو یەمن کە ئێستا دەیبینین یعنی ئەم سیاسەتە وە دەکاکەوە بواری ئێران باشتر بێ لە بواری زیاتر بەردەوام بوون و محوەری جەنابت گۆتت مقاومە ئەو پێی دەڵێن الممانعە محوەری ممانعەکە بە قوتتر دەبێت بەهێزتر دەبێت محوەری ممانعە ممانعە بەڵێ ممانعە لە چی ممانعە لە هەر شتێک لەگەڵ لەگەڵ ئەمریکیەکان بێ زدی ئەمریکیەکان بێ مەنعی دەکەن لە یەعنی بەربەستن بەرامبەری ئینجا ئەوانە ئەو ئەو وشەیە بەکاردێنین چکە لە بواری سیاسیش ئیشی لەسەر دەکەن یعنی نەک بەس لە بواری عسکەری سەڕاستە میلی شاتەکان ئیش دەکەن لە ساسکە بەڵام هێزێک شەیە لە ناو حکوومەت کە هێزێکی زۆر بەهێزەوە توانایەکی زۆری هەیە دژی هەر بڕیارەکە کە لەگەڵ ئەمریکایە

بوار ئەوانە بەردەوام ئیشی لەسەر دەکەن لە عێراق، ئەوەش وای کردووە کەوا عێراق حکوومەتەکەی حکوومەتی ئیفلیجی لێ دەرچێ و ناتوانێ هیچ شتێک بکا هیچ هەنگاوێک بکا بەهێز. زۆر باشە کاک ڕەحیم جەنابەت لە سەتای بەرنامە باسی ئەوە کرد کە بەڵێ ئەمریکا کاردانەوەی هەبووە و ڕەنگە لە 24 کاتژمێری داهاتوو کاردانەوەی هەبێت بۆ ئەو هێرشانە بەڵام پرسیار دەکرێت کاردانەوە لە بەرامبەر کاردانەوە ئەوان هێرش دەکەن، ئەمریکا هێرش دەکات، چەند میلیشیاتێک دەکوژێت، دیسان ئەوان هێرشی دیکە دەکەن. ئەمە تا چەند بەردەوام بێت و بەو شێوەیە، بەڵام ئایا هیچ چارەسەرییەکی بناغەیی نییە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەو میلیشیانە، بە رێگەی سیاسی بێت، سەپاندنی سزا بێت، بە تیرۆریست ناساندنیان بێت، هیچ چارەسەرێکی دیکەی هەیە؟ لە راستیدا ئەو میلیشیانە دوای کوژرانی قاسم سلێمانی کە دیارە ترامپ دەیوت یەکەمین و گەورەترین ترۆریستی دنیامان لەنێو بردووە و پاشان خوێندنەوەکان ئەوەیە هەموو لایەنەکان پێیان وایە دوای کوژرانی قاسم سلێمانی کنترۆڵکردنی ئەو گروپانە ئەو هێزە چەکدارانە ئەو میلیشیایانە زۆر بە زەحمەت تر بووە ئاقانی وەکو جێگرەوەی قاسم سولەیمانی کە لقی دەرەوەی سپای پاسداران و قودسە، فەیلەقی قودسی سپای پاسداران، ناتوانێ ئەو هژمون و دەسەڵاتەی هەبێ بەسەر ئەو ڕێکخراوانەدا. بۆیە بابەتێکی چینی، پەندێکی چینییە، دەڵێ تۆ کاتێک پەنجێرەی ماڵەکەت واڵا دەکەی بۆی هەوای نوێ و ئۆکسیژن بێتە ماڵێ، لەگەڵ ئەم ئۆکسیژن و هەوا نوێیەش دەبێت چاوەڕێ بی هێندێ مێش و مێشوولە و مەگەسیش خۆ بکەن بە ژوورێدا. بابەتەکە بۆ ئێران ئەوەیە و گەر چاو لێ بکەی ئێرانییەکان پێیان وایە سفرەی وڵاتێکی زەنگینی وەک ئێران سفرەی خەڵکیان بەتاڵ کردووە، خەڵک ئەوڕۆ زۆرینەی خەڵکی ئێران لە ژێر هێڵی هەژاریدان، لە ڕاستیدا خەڵکی دەیان جار لە دروشمی خەڵکی ئێراندا دەبینی دەڵێن نە غەززێ نە لوبنان جانم فدای ئیران دەڵێ نە غەزە نە لوبنان گیانم فیدای ئێران بێ واتە خەڵکی ئێرانیش بە عام لەم سیاسەتە ناتەندروستەی ئێران وەزاڵە هاتوون ناڕازین و دڵتەنگن بۆیە سیاسەتێکە کار لە سەرەتاوە ئێران پێیوا بوو بە ناردنە دەرەوەی شۆڕشی ئیسلامی ئێران بەوەی کە دەیوە ڕێگای قوچ لە کەربەلاوە تێپەڕ دەبێ بوونە هۆکاری شەڕێکی کۆنەپەرستانە لە نێوان ئێراق و ئێراندا کە زیاتر لە ملوێنێک کوشتە و بریندار و سەقەت و نوقوستانی لێکەوتەوە و بە سەدان ملیار دۆلار زیانی ماڵی بەدواوە بوو کە ئاسەوارەکانی تا ئێستاش نەسڕدراوەتەوە ئەمە بە زۆر پێوەندی ئەمریکا لەوێ دەتوانێ باڵوێزخانەکانی خۆی دیپلۆماتەکانی خۆی بپارێزێ یا بەجێی بێڵێ بەڵام ئێران وەکو تموحێکی گەورەی ئەیە کە ئیمپراتوریەکی شیعە دروست بکا لە ناوچەکەدا، ڕێڕەوێک دروست بکا لە تارانەوە بگاتە دیمشق و خەونی ئێرانیەکان لە دەورانی سەلجوقیەکانیشەوە گەر چاوی لێکەی لە سێد سەد ساڵی ڕابردوودا ئەوەیە بگەنە ئاوەکانی مەدیتەرانە. ئایا لە سەردەمی ئێستادا و لەو هەلومەرجەدا و بەم کارانەی کە ئێستا دەیکەن دەتوانن سەرکەوتوو بن؟ وڵامەکەی نایە، چونکە ئێستا تۆ دەبینی ئەگەر زیاتر لە نیو سەدەیە خەڵکی عەرەب، دنیای عەرەب دژی ئیسرائیل و هژمونیەکانی ئیسرائیل دەوەستنەوە، ئێستا شوێندانەرترین وڵاتانی عەرەبی و موسڵمان نشین لە ئورووپاشدا وەکوو کۆسۆڤۆانە دێن لەگەڵ وڵاتێکی وەکوو ئیسرائیل ڕێ دەکەون لە ترسی هیژمونییەکانی ئێران و لە ترسی ئەم دەستێوەردانانەی ئێران و لە ترسی پشتیوانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ و ئاشکرای ئێران و ئێرانییەکان لە مەسەلەی ترۆریزم و ئەو میلیشیایانە لە ئاکامدا خۆ ئەو شەڕە دەڵێ ئەگەر تۆ لە کن ئاگرەکە بی ئەگەر نەشت سووتێنێ دووکەڵەکەی هەر دێتە چاوتەوە و ئازارت دەدا. بۆیە کۆی ئەم سیاسەتە، بەرهەمی ئەم سیاسەتە لە ڕاستیدا لە داهاتوودا خودی ئێران زیانمەند دەبێت لێی. دەنا هەرێمی کوردستان بە جۆرێک لە جۆرەکان دەستکەوتێکی گەورە بووە بۆ ئێرانیش. ئەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو بە سوارچاکی سەرۆک مەسعود بارزانی ڕێکخراوی ترۆریستی داعشی تێکشکاند لەسەر عەرزی واقع بە پشتیوانی نێودەوڵەتی. دەنا داعش ئێستا لە قوم و لە مەشهەد و لە شارەکانی دیکەی ئێران جموجۆڵیانە کرد و چالاکیانە کرد. کەواتە هەرێمی کوردستانیش هیچ کاتێک بنکەیەک نەبووە بۆ هێرشکردنە سەر ئێران یا بۆ ناسەقامگیرکردنی ئێران. ئەی کاک رەحیم ببورە ئەو دەسەڵاتدارانی عێراق سەڵاحدارانی کوردستان وە دەخوازن و ئاشکرا و بە دانیشتنیشدا هیوایان خواستووە کە ئێران دەست لەم سیاسەتە ناتەندروستە هەڵبگرێت. ئەو قسانە چییە جاربەجار لە هەندێک گروپی توندڕۆ لە تاران دەبیسرێت کە بەلێ ئەو هێرشانە ژمارەیەک هەواڵگری ئیسرائیلی کردە ئامانج یان وایە کرد باشە ئیسرائیل نفوزێکی توتە ناو تاران ناو ئێران خۆیان بەدەستیان دەناڵێنن ئەو تۆمەتانە چینە کە دەدەنە پاڵ هەرێمی کوردستان جارێ بۆ ئەوان شەرافەتمەندانەترە ئەوە ماوەی زیاتر لە پێنج ساڵە پێنج بۆ حەوت ساڵ دەچێت هیچ بنکە و بارەگایەکی کۆماری ئیسلامی نەماوە لە سوریا لەلایەن ئیسرائیل و فڕۆکەکانی ئیسرائیلەوە بە ئاشکرا نەکرابێتە ئامانج و بە دەیان کەس لە سەرکردە سەربازییەکانی سپای پاسداران کوژراون، بە سەدان کەس لە هێزەکانی ئێران و سەر بە ئێران بە هۆی ئەو بۆمبارانانەی ئیسرائیلەوە کوژراون. ئیسرائیلییەکان بە ڕۆژی ڕووناک لە نێو جەرگەی تاران بە دەیان تۆن، لە ڕاستیدا بە سەدان هەزار لاپەڕە لە بەڵگەنامە فەرمییەکان و سەرەکییەکانی بەرنامەی ناوەکی ئێرانیان هێنایە دەرێ، بە بەرچاوی خۆیانەوە زانایەکی ئەتۆمی وەک فەخریزاد وینی خەڵکی دیکەیان کوشت لە نێو شەقامە قەرەباڵخەکانی تاران و دەوروبەری تاران، بۆیە ئەگەر ئەوان و تا ئێستاش هیچ سەرچاوەیەک ئەوەی پشتڕاست نەکردۆتەوە کە بنکە و بارەگای ئیسرائیلییەکان لە کوردستان بێ بۆیە باشترە ئەگەر ئەوان بیانەوێ ئەو ڕووبەڕوو بوونەوە بەڕێوەبەرن ئەوە هێزیشیان هەیە ئەوە جیهادی ئیسلامیان هەیە حەماسیان هەیە لە غەزە حیزبوڵڵایان هەیە لە لوبنان فاتمیون و زەینوبیەنیان هەیە لە سووریە خۆ دەتوانن ڕاستەوخۆ ئەوە سنوورەکانیان زۆر زۆر نزیکترە و ئیسرائیلیش چوارچێوەی جوغرافیاکەی دیارە ئەوە تازە لە سووریە بەرزاییەکانی گوڵانیش یا جۆلان بە واژۆی سەرۆک ترامپ بوو بە بەشێک لە خاکی ئیسرائیل، باشە خۆ ئەوە سەنگەرەکانیان ڕووبەڕووە، گەر ئەوان لانەیە تۆڵە بکەنەوە یا بەرپەرچیان بدەنەوە ئەوە باشترین ڕێگا و شێوەیە. لە ڕاستیدا ئێرانییەکان هەست بە کەمایەتی دەکەن لە بەرانبەر ئەو پێشکەوتنەی کوردستان، لە بەرانبەر ئەوەی کە هەولێر ناوەندێکی گەورەی ترافیکی دیپلۆماسی نێودەوڵەتییە لەسەر ئەو هەموو مەدح و سەنای لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لە کەنیسەکانەوە لە چالاکوانانی ئاینی و لە دیپلۆماتکاران و لە پاشا و لە سەرۆک وەزیر و دەوڵەتدار و پەڕلمانتارانی دنیای ڕۆژاوەوە ئاوا باسی شکۆی کوردستان دەکەن باسی کولتووری پێکەوە ژیان دەکەن لە کوردستان بابەتێکە لە ئێران لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا لە خراپترین دۆخی خۆیدا بووە، ئەمە ئەمنستی ئینتەرناشیۆناڵ و ڕێکخراوەکانی داکۆکیکاری مافی مرۆڤ بە ڕاستی ئەمە دەڵێن، بۆیە وەکوو پەندە کوردییەکە دەڵێ، نەتەوەیەک کە نەتەوەیەکی دیکە دەچەوسێنێتەوە، هەرگیز خۆی ناتوانێ ئاسوودەیی بە خۆوە ببینێ. بۆیە باشترە ئێرانییەکان لەو پێشکەوتنەی کوردستان، لەو کولتووری پێکەوەژیانەی کوردستان لە ڕاستیدا، فێر ببن و بە قازانجی دەسەڵات و پارتی خۆیان کەڵکی لێ وەربگرن، نەک ئەوەی هەموو جارێک دەست لە پشتی ئەو ڕێکخراوانە بدەن کە بە شێوەیەکی ترسنۆکانە و ترۆریستانە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان هەڵدەستێنن و زیانێکی ئەوتۆشی نەبووە و پێشم وایە لە داهاتوودا کوردستان بە پشتیوانی نێودەوڵەتی و هاوپەیمانەکانی ڕێگەچارەش بۆ ئەم بابەتە دەبینێت. زۆر باشە دکتۆر حەز دەکەم بۆچوونی جەنابیشت بزانم کە هەرێمی کوردستان بەردەوام هەوڵی داوە سەقامگیری خۆی بپارێزێت و دولایەنەش بێ نەبێتە وێستگەیەک بۆ هەڕەشە لەسەر وڵاتانی دراوسێش ئەم هێرشە لابەلایانەیان کە ئێستا دەکرێت بۆ چییە باش هەرێمی کوردستان وەک دەگوترێت چ دارێکی تەری فرۆشتوتە ئێران یان تورکیا کە بەو شێوەیە مامەڵە دەکەن هەرێمی کوردستان سیاسەتێکی زۆر زیرەکانی بەکارهێناوە لە سەرەتا دروستبوون و تاکو ئێستا بە تایبەت دانی لە با بڵێین لە دوای ئەوەی کە دوو هەزار و شەش ەوە دەستی پێکرد بڵێن ئینتخاباتی عێراقی و ئەوانە دەبینین هەرێمی کوردستان بێلایەنێکی ئیجابی بوو کە دوونەوە بێلایەنمان هەیە بێلایەنی ئیجابی بەلایانی سلبی ئەو حیادی ئیجابیە کە هەی بووە بەڕاستی ئەم قوارەی پاراست لەبەرەوەی ئێمە ئەگەر هات و تەمەشای هێزە هەرێمیەکان بکەین لە ناوچەکەدا تورکیامان هەیە ئێرانمان هەیە ئەو دوو هێزە سیاسەتیان ئەوەیە کە بە هیچ شێوەیەک قەبارەیەک دروست نەبێ لە سنووریان کە هاوسنوور بن لەگەڵیان و ئەو قەبارەیە تەسیرێکی لەسەر ئەمنی ئاسایشی ناو وڵاتەکەی خۆیان هەبێ ئەوە زۆر کێشەیە بنسبەتوان هەرێمی کوردستان وەکو دروست بوو بیدایەت وا هەستیان کرد کەوا ئەم قەبارەیە تەئسیریی سلوی هەیە لەسەر ئەمنی قەومی، بەڵام دوای ئەوە کە هەرێمی کوردستان دەستی بە پرۆسەی سیاسی کرد و حکوومەتی دامەزراند و قەبارەیەکی فیدرالی هە دروست کرد لە ناو دەستوری عێراقی وای کرد کەوا ئەو هێزە هەرێمیانەش تەعامول یان گۆڕانکاری بەسەر بێ گۆڕانکاریەکان بەو ئیتیجاهە بوو کەوا ئۆکەی ئەمە هەرێمی کوردستان هەیە و تەعامولیان لەگەڵ دەکەین لە ڕووی ئابووریە و لە ڕووی سیاسیەوەش کێشەمان نییە لەگەڵیان بەڵام دەبێ ئەمە هەندێک داواکاریمان هەیە کە بتوانین چارەسەر بکەن تورکیا دەستی پێکرد بە داواکاریەکان و مەسلەی پەکەکە و مەسلەی هێرشەکانی پەککە لەسەر تورکیا و ئەوانیش قوبولیان نەکرد کە هەرێمی کوردستان ببێتە سەرچاوەیەک بۆ هێرش بردنە سەر ئەرزی تورکیا. لە لایەکی دیکەوە ئێرانییەکان هەستیان کرد کەوا هەندێک بارەگا هەیە وەکو وەکو قەواعدی ئەمریکی با بڵێن ئەوانە کێشەیە بە نسبەت ئێران دەڵێن ئەمانە مەترسیە بە نسبەت ئێران و ئێمە ناهێڵین هیچ پێگەیەکی ئەمریکی زەبەلاح دروست بێ لە هەرمی کوردستان لەو ناوەندە یەعنی هەرێمی کوردستان سیاسەتێکی باشی دروست کرد لە ناوخۆدا و لە ڕووی دەرەکیەوە ئەویش ئەوەیە پەیوەندیەکی باشی هەیە لەگەڵ یەکێتی ئۆرپا لەگەڵ دەوڵەتە موئسیرەکانی ئۆرپا وەکو ئەڵمانیا وەکو فەرەنسا بە تایبەتیش فەرەنسا تە ی دە چی باشی ئە هەرێمی کوردستان دەکات بەرامبەر بە بۆ نموونە سیاسەتەکانی تورکیا، ئەوەش وای کردووە کەوا لە ڕووی دبلۆماسیەوە ئەمە قازانجێکی زۆرمان کردووە و نەما هێشتووە کەوا ئەو کیانە ببێتە ئامانجی ئەو هێزە هەرێمییانە. بەڵام ئەو هێرشانە پەیامێک نییە یان خویندنەوەیەک کە بوو بکرێت لەلایەن ئێرانەوە بۆ نموونە کە بووتە تەڕەفگیر هەرێمی کوردستان. ئەزانیت ئەو هێرشانە دوو ئیحتیمالی هەیە، ئیحتیمالی یەکەم ئەوەیە هەندێک میلیشات هەیە لە دەرەوەی دەسەڵات دەرچووە، لە دەرەوەی بڕیاری هەر تەڕەفەک دەرچووە هەندێک، قیاداتی مەیدانی هەیە، ئەوانە بە شێوازێکی هەرەمەکی بڕیار دەدەن و کاریش دەکەن لەسەر ئەرز، ئەمە ئیحتیمالی یەکەمە. ئیحتیمالی دووەم ئەوەیە بە پلانێکی داڕێژراو ئەم ئیشە دەرەنجام دەدرێ و ئیش دەکەن لەسەر ئاسایشی هەرێمی کوردستان. هەردوو ئیحتیمالیەکە، هەردوو ئیحتیمالیەکە گەر لێکی بدەینەوە بۆمان دەردەکەوێت کەوا یەعنی میلیشیاتەکانی سەر بە ئێران دەوریان هەیە لەم لەم یەعنی پەرەسەندنانە وەکو پێشهاتانەی کە هاتووە. هەردووکی ئەگەر بتوانین ئێمە عیلاجێکی بۆ بدۆزینەوە بەڕاستی دەبێ ئێمە بە شێوازێک لە شێوازەکان دوبلوماسیەتی خۆمان بخەینە گەڕ بۆ ئەوەی لەگەڵ ئێران و بە تایبەتیش ئێستا میعنی تەمەشا دەکەین انتخابات دەرچوونە و ڕەئیسیش دەرچووە لە هەڵبژاردنەکان. ڕاستە یانی سەرۆکی ئێران ئێستا دەبینین پەیوەندییەکی هەیە لەگەڵ موحافیزەکان و لەگەڵ نەریتێخوازەکان، بەڵام ئێمە دەتوانین سیاسەتێکی نوێ دروست کەین لەگەڵ ئێران، لەبەر ئەوەی ئێران لەگەڵ ئێمە حدودی پێکەوەیەو مەسالحی بازرگانی و ئابوریشمان دەبەستێتەوە بەراستی نامانەوێت مەسەلەن ببینە تەرەفێک لەگەڵ لە هەر شەڕێک لە بینی نێوان ئەمریکا و نێوان ئێران ئەم پەیوەندیانە ئەگەر هات و چڕ بکرێتەوە ئەمە بە تەسەوری خۆم بۆ ساڵح یاێمی کوردستانە لە لایەکی دیکەوە تورکیا تورکیا تەعاملی لەگەڵ دەکرێت بەڕێگای ئۆرپاوە لە ئۆروپا چەن ئەتوو نزیک بیەوە لە ئۆروپا چەن ئەوەتا عیلاقاتت بەهێز بی لە دەبینین کە تورکیا زیاتر بە حەزەرەوە تەعامل دەکا لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی ئەوانیش مەساڵحی زۆر زۆر فراوانیان نەیە لەگەڵ ئۆروپیەکان ئەگەر هاتوو ئەوانە هەر کێشەیەک دروست بێ لەگەڵیان ئەو لەو حاڵەتە زەرەرەکە بۆ هەموو لایەکە کەواتە یعنی ئەمە دەڵێن دوو ڕەهەندی دوو ڕەهەندی دوبلوماسی ئێمە دەبێ کرانەوەیەکی یەکجار باشمان هەبێ لەگەڵ دوو دراوسێکەمان و لەگەڵ ئەوەش کرانەوەیەکی دوبلۆماسیمان هەبێت لەگەڵ ئەوڕپییەکان. ئەمریکا لەوێندەرە، ئەمریکا ئێستا ئەمە چاوەڕوانی سیاسەتی ئەمریکاین بەڕاستی. سیاسەتی ئەمریکا تاکو ئێستا ڕوون نییە بەرامبەر ڕۆژهەڵاتی. لە عێراق؟ لە عێراق کێشەمان هەیە لەگەڵ سیاسەتی ئەمریکا. سیاسەتی ئەمریکا ئێستا بایدن ئەو مەلەفاتانەی کە هێور دەکاتەوە، یەک لە مەلەفاتەکان عێراقە، یەعنی دەیەوێت چارەسەرێکی بۆ بدۆزێتەوە، بەڵام ئەو چارەسەرەی کە بە خۆیان دەیانەوێت، چۆن مەسڵەحەتیان لەوەدایە، ئەوەش لەو حاڵەتەی ئەتوو تەمەشا دەکەیت جار وا هەیە لە مەسڵەگە لەگەڵ مەسڵەحەتی وانە بەڵام دژ بە مەسڵەحەتی تۆیە، یان دژ بە مەسڵەحەتی عێراقە، کێشەیان نییە ئەوانە. زۆر باشە، ببورە من حەز دەکەم ئەم پرسیارە لە کاک ڕەحیم بکەم کە لە واشنتۆنە لەنێو نزیکە لە ناوەندەکانی بریار کاک رحیم سیاسەتی بایدن لە هەمبەر عێراق دیار نییە یان لە واشنتۆن چۆن باسی ئایندەی سیاسەتی ئەمریکا لە عێراق دەکرێت؟ بە پێچەوانە سیاسەتی سەرۆک بادن لە هەمبەر ڕۆژهڵاتی ناوەڕاست لە ئەمبەش کێشە و ئاستەنگە نێودەوڵەتیەکان زۆر ڕوونتر و شێلگیرتر لە بەڕێوەبەرایەتی پێشوو بە سەرۆکایەتی ترامپە ئەگەر چاو لێ بکەیت لە ماوەی هەشت ساڵ بەڕێوەبەرایەتی سەرۆک ئۆبامادا کە سەرۆک بایدێن ئەوکات جێگری سەرۆک ئۆباما بوو، دۆسیەی ئێراق ڕاستەوخۆ لەلایەن بایدێنەوە سەرپەرشتی دەکرا. بەر لەوەی بێتە کێبەرکێی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتییەوە، ئەو بۆ دەورانێکی زۆر لە ئەنجومەنی سینات بوو و سەرۆکی کومیتەی پێوەندییەکانی دەرەوە بوو، تەنانەت وەختی خۆی بیرۆکەیەکی هەبوو کە تەنیا ڕێگەچارە بۆ عێراق ئەوەیە بکرێت لە سێ هەرێمی سەربەخۆی سوننە و شێعە و کورد. ئەوە بیرۆکەیەکە کە ئێستاش قسەی لەسەر دەکرێت کە ئایا ئەوە جێبەجێ دەکرێت یان نا، ئەوە باسێکی دیکەیە لە بیرمان نەچێ زۆرتر ئەو باڵوێز و کاربەدەستانەی و ئەو کونسولانەی بەرەو ئێراق و ناوچەکە و هەرێمی کوردستان بەڕێ کردووە کە شارەزای کاروباری ئێراق و ناوچەکە و تەنانەت ئێرانیشن. من پێم وایە ئێستا سەرۆک بایدن کە دەیەوێ بە هاوبەشی لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتیەکانی بە تایبەتی وڵاتە بەهێزەکان و زلێزەکانی ئوروپا و یەکێتی ئوروپا و بە تایبەتی بە هاوبەشی لەگەڵ دۆستەکانیشی لە ڕۆژلاتی ناوەڕازە وڵاتانی سعودیەیە ئیسرائیلە ئەماراتە شوێنەکانی دیکەن ئەم سیاسەتە بەرەو پێشەوە بەرێ و رێگە چارە بۆ گرفت و کێشە گەورەکان ببینەوە و بە هاوبەشی رووبەڕووی ئەلەنگار و مەترسییەکان ببنەوە. لە عێراقدا رێگە جۆراوجۆر هەیە بۆ مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا، لە راستیدا رەنگە ئەمریکا خۆی وەکو تاکە وڵات لە ژێر گوشار و ئەو هەڕەشانەدا، بکشێتەوە پاشەکشە بکات، بەڵام مەر لە بیرمان نەچێت چەند ڕۆژی ڕابردوو سەرۆک وەزیران کازمی ڕایگەیاند سەرۆکی ناتۆ ڕایگەیاند کە چالاکییەکانی ناتۆ لە عێراق بە هەماهەنگتر دەکرێت زیاتر پەرەی پێ دەدرێت و ناوچەکە لە بارودۆخێکدا نییە کە ئەمریکا بە ئاسانی بەجێی بێڵێت بە تایبەتی ئەو ئەزموونانەی کە لە ڕابردوودا هەن ئەو ململانێ گەورەی کە ئێستا لە نێوان مسکۆ و واشنگتۆندا هەیە کە جەمسەر و خاڵە سەرەکیەکەی لە سوریەوە دەست پێ دەکات دەی یەک خاڵ و یەک شوێنی ماوە بە دەست ئەمریکاوە کە ئەویش کوردەکانن تەنیا شوێنێکیش کە دەتوانن لەوێوە بەلێ زور باشە کاک رەحیم سوپاس سیاسەتی خۆیان پەرە پێ بدەن زور باشە هەولێرە کەواتە ئاسان نیە بڵێین ئەمریکا زۆر بە خێرایی ئەو ناوچەیە چۆڵ دەکات و دەستبەرداری بەرژەوەندیەکانی خۆی دەبێت. دکتۆر دەمە هەر بچونی جەنابێشت بزانم ئەمریکا دەستبەرداری عێراق دەبێ بەکو ئەوەی ئەفغانستان ئێرە چۆڵ دەکات ئەو هێرشانە دەبنە هۆی ئەوەی کە پاشەکیشە لە عێرا بکە بە تەواوەتی و ڕادستی ناتۆ بکات ڕادستی وڵاتانی دیکە بکات بەڵێ بەڕاستی ئەوە دەنگۆیەکی زۆر هەیە کە بەڵێ ئەمریکا واز لە عێراقیش بێنێ بەڵام وازهێنانەکەی بەو شێوازەی ئەفغانستان نابێت، چونکە ئەفغانستان وڵاتێکە لە ناو بڵێن سیاسەتی ئەمریکا، وڵاتێکە بەڕاستی بە وڵاتێکی هەرەسهێنراو لە قەڵەم دەدرێ، دەوڵەتێکە فەشەلی هێناوە لە حوکمڕانی زاتی خۆی، ناتوانێ تەرکیبەی قەبائیلی و تەرکیبەکەی ئیجتیماعیەکەی وا دەخوازێ کە بەم شێوازە بێ، ناکرێ یان کۆنتڕۆڵ ناکرێ بەم شێوازە.

پاشەکشەکەیان بەو شێوازە نابێ یەکسەر وازی لێ بێنن و تەواو بەجێی بێڵن، چونکە بەڕاستی عێراق وڵاتێکی موهیمە، سەرەڕای ئەوەی چەندین کێشە و گرفتی تێدایە، بەڵام وڵاتێکە یانی مەوقعە جیۆسیاسییەکەی زۆر گرنگە، مەوقعە جیۆئابوورییەکەی زۆر موهیمە، لە هەمووی موهیم گرنگتر، بەرژەوەندیەکانی نەک تەنها ئەمریکای لێ بەرژەوەندیەکانی چەندین وڵاتی دیکەی لێ ئێستا عێراق لوتکەیەکی هەیە خاصە بە لوتکەی نێوان ئوردن و مصر و عێراق ئەو لوتکەیە هەدفەکەی چییە کازمی وەکو دروستی کرد هەدفەکەی ئەوەیە کە جەزب بکرێت بۆ لای منتیقی عەربی و وازیش لە زۆنی ئێران بێنێ هۆی ئەمریکا ئەوەی دەوێ

بۆ نمونە ناوچە جێی ناکۆکەکان ئەگەر سەقامگیر نەبێت چۆن دیعای انتخابی لێ دەکرێت مەنتقە سونیەکان ئەگەر سەقامگیر نەبێت چۆن دیعای انتخابی لێ دەکرێت ئەوە جێگای پرسیارە بەڵام ئەوە مانای ئەوە نییە کە ناکرێت نا ژینگەیەکی گونجاوی پێویستە ئەو ژینگەیەش یعنی پێویستە حکوومەت تا دەگاتە مانگیدا هەموو قوتی خۆی سەرف کات تاکو بتوانێت ژینگەیەکی سەقامگیر دروست کات تاکو بتوانێت انتخاباتەکەش بەرپا بێ و ئەنجام بدرێت. زۆر سوپاس بەرێز دکتۆر سەباح سوبحی مامۆستای زانکۆ سوپاس بۆ جەنابت سوپاس بۆ لەگەڵمان جەنابیشت. بووی هەروەها زۆر سوپاس بەرێز رەحیم رەشیدی ئەندام لە ئەنیستۆیتی گۆڵد بۆ کاروباری ستراتژی نەتەوەیی لە واشنتۆن لەگەڵمان بووی سوپاس بۆ بەرێزیشت بینەرنێژە سوپاس بۆ هاوەین رێزاژێک و دگەلما دەبوون هەیژی بمینن بەخێرو خۆشی.